Wĩ mwega mwĩroreri wa channel ya Wairimũ wa Maria, ngwĩhoka Ngai nĩ akũmenyereire. Ĩ, nĩ thigũkũ, nĩ hĩndĩ andũ marathiĩ, nĩ hĩndĩ andũ maretũma gĩcagi eh, gũthiĩ kuona andũ ao, no ti othe. Rĩu niĩ ndĩ haha nĩ ũndũ wa andũ arĩa othe rĩrĩ, acio matarĩ othe, acio matarathiĩ gĩ- gĩcagi, acio matara matarĩ na gwa gũthiĩ, acio matarĩ na thigũkũ. Eh, mũno mũno mũndũ ũrecokia tondũ nĩmenda ndithiĩte kũ eh, ũngĩrora online ũthiĩ tiktok ũthiĩ kũ o mũndũ ũgakora andũ angĩ nĩ marecokia angĩ kĩ anga thigũkũ kĩ anga kĩ eh? do not do not give up so angĩkorwo ndũrĩ na thigũkũ wĩna ũgima wa mwĩrĩ cokeria ngai ngatho ĩ ĩ akorwo nĩ ũrahihia ũguo inside and out cokeria ngai ngatho hmm? akorwo wĩna magana matatũ eh, wĩna magana matatũ kwanyu nĩ kũndũ kwa ngiri na wĩna mũciari Na we ũngĩikara kũrĩa ũrĩ Nairobi rĩ, ũtũmĩre mũciari magana mau merĩ no mamũteithie gũikara Nairobi. Tũmĩra mũciari kĩ? Magana mau maku merĩ ũtigwo na igana ama namna gani? Tondũ he, he, he kĩndũ menyete gĩa bata mũtũrĩre-inĩ atĩ ũgima wa mwĩrĩ Eh, nĩ kĩndũ gĩa bata mũno ũgima wa mwĩrĩ eh, na angĩkorwo wĩna mũciari mũtũmĩre kĩndũ na to thaa ici ndithemba andũ mateng'eraga ndithemba ũgateng'era ndithemba yani kuma januari nginya ndithemba nginya tuge novemba ndũrĩ warira mũciari ndũrĩ wamũhũrĩra thimũ ndũrĩ watũma kĩndũ rĩu thaa ici ũreka shopping ukamutũmĩra nginya ice cream nĩ yake ice cream hmm? nĩ yake ice cream December December out, out, from December to December nĩ ice cream wa wona mũtwarĩa thaa ici igana tũmaga igana niĩ njĩtĩkĩtie mũciari mũtũmĩre onokorwo nĩ igana wĩna 50 Wĩna mamirioni tũmĩra mũciari nĩguo ona agagĩtuagĩra mata gĩthũri eh? Eh, ũngĩ- taũni ũkoraga mũndũ aranina mĩaka ikũmi na ĩtano mĩaka ikũmi na ĩtano atarĩ athiĩ mũciĩ he mũtumia ũngĩ anjia ena mĩaka 15 atarĩ ona mamuona no gĩkorwo ndĩmuonaga ĩ fanya kazi so miaka 15 hii utarĩ wona na mũciari ho you know he handũ tofauti he different ya mũndũ ĩna mũciari na mũndũ ũtarĩ mũciari atĩ kĩ angĩkorwo ndũrĩ na mũciari ndũrĩ na wakuona rĩ hau nĩ sawa nkubarisha smart sawa rĩu ĩ eh, ũngĩ- ũngĩ wĩ nake 15 years Ati, ati, ati huwa nampigia simu. Ndiarega ni gukihura thimu. Ni no muciari, ni muciari. Anyway, mundu tari gathigu kundu wa kimakei, bora ni urahihia inside and out. Hatiri handu aragutura. Wina magana matatu tuma meri gicagi. Ikara ikara taoni ni wathie December. Mm, mwaka uyu 2024 ya toikarira. Eh, uroikarirwo we. ũraikara ũrĩ 2024 niĩ mwaka ũyũ nyonete na magego ũgũthiginĩte nginya magego no I'm still hanging in there ndingĩkua ndingĩgwa ndingĩkua ndingĩka atĩa ndingĩkua ngoro tondũ 25 you never know ngai no oke na maũndũ mangĩ me so angĩkorwo ndũrĩ na gathigũkũ no wĩna mũtu wa ngima ũiyũire harĩa ndi- ndoo ĩ ngima tahiũria ngima ũrĩ na no ũmĩhũre kanua ũguo na ũkome wakoma ũguo ndũ- ũkegarũra ũkegarũra waganda kana ũragario ũragarũrwo nĩ aramu kenera ngai tondũ he mũndũ wĩna indo icio ciothe no ndangĩhota kũ kũrĩa tũraiga ona acio atĩ he ũndũ mekĩte ũru kwĩ ngai but at least mũndũ nĩ endaga kũrora the positive uh, side of things ũkarora ũkona ĩ ndirĩ na mwĩyũ ndirĩ na ũhoti wa gũthiĩ gĩcagi ĩ, ndirĩ na mbeca cia gũthiĩ gĩcagi ĩ, ndirĩ na kĩndũ gĩa gũtũmĩra mũciari ĩ, rĩu ĩ ngwĩka atĩa ũrĩa ingĩka nĩ kũrĩa ngiuma ĩno ngo ngome ti hahũthũ ti hahũthũ ĩ kwanja hau ha kũiganĩra na ngima ti hahũthũ no rĩu ũgwĩka atĩa my dear. Ũgwĩka atĩa mũndũ wa Ngai? Ũgwĩka atĩa tiga kũiganĩra? Ndũkwĩyũraga no kaba kũiganĩra. No ũkorwo wĩna mũciari mũtũmĩre kado. Ndũgatũmĩre mũciari ice cream na ndĩratũma igana. Eh? Arabu ũgakora mũndũ akũreheire indo nginya unnecessary. Ũria mũndũ kĩrĩa arenda. Hmm? Tũgathiĩ gũtwara kĩ? Tũtuge atĩ anga ũtware anga kĩ- kĩndũ nginya gĩtagatũmĩrwo nginya ũgagĩkora Ndithemba next year. Nĩcio mũndũ nĩguo andũ marorwo marateng'era rĩu gĩcagi gũtwara. Twaumĩra mũndũ twarĩra mũciari kĩndũ kĩngĩmũteithia. Okorwo ndũrĩ na thigũkũ horera taũni tondũ nayo gũcoka taũni arĩa maikũrũkĩte gũcoka ĩgakorwo ĩ magambo anyway. Ti magambo mbeca nĩcio ikauga. Mũndũ arĩa thigũkũ ra celebrate ga thigũkũ gake, ũmenye Januari ĩho-ĩ, na thikũ ici Januari ĩna thikũ forty two. Kuoguo watũmĩra mbia ũru na cukuru nĩcio icio, gũtirĩ mathomo ma burĩ, school fees nĩyo ĩyo. Rĩu niĩ ndarua ma ndathi haha na ndaigania, thigũkũ yakwa ndamĩrĩa tene, na kũrĩa mbere tikuo gũkorwo, kaĩ tiguo? Ndarĩa tũma ndathi haha, ndaiganĩra. No rĩu no wa Maria ngwetha harĩa arĩ, thiĩ ũguo thiĩ ũguo, ndakona kĩndũ ndĩmũtware, ndaga where he could, ama namna gani? So ndũkamake, hang in there, ona ithuĩ tũrathiĩ kũndũ na nginya ndĩna neti mũtwe. Eh, Tuonanei video ĩyo ĩngĩ na mwĩyũmie, mwĩyũmie ta wa kahĩ tondũ okay, na mũsubscribe. Jasmine, unafanya nini na maji haki?